coming from the legendary, the NAMA award winner, Wejira Wejewe. Wejira Weye! Wejira Wejewe. Wemasho Wesho. Ladies and gentlemen, Mambo Gura Matundu!
ukanzwa moti toita sei nevanhu vemasvingo ku kududzira kuperegwa kuomegwa vonyepera kusamada achivanakidza mabhaa vandomba kukachira gwendo gwenhetembo guya zvimwe tingareva asi masaisai yabata nyika pasina noti bumbu kupaka nyika toita sei kwaziwai zvenhai vacheche kwaziwai nhai madhara angu Vachena mhanza ndinoombera vana bhudhi jena shokomukanya farirai maisaisai naisa manyanga imi chikandamina govere vakafura yebwe rikayerera mofu nomufaro pano munotura befu pano kweta mwoyo murozi vaya vokupera nenda zvokusuwa shedzaisaveazviheredzei Kana umwe kudenga zvitakure nokuti mufaro vaviri vane zvisungo dzigirai vana nhai kushungo chibata hana kubata kamanhira iwe varume vasina kana navashira imi ndinoda kukana vana chihera ndinoziva mutambo unoyera uyu dhuve ndimi munodyana mambo zvidzai kumusoro gomo rimwe ndomoke zvanakira vana shumba vari pano zvanakira vana murabwi varipo zvanaka zvikara zvamasango zviri pano toda kungofara zvine utano pane mutupo wandasiya here pana samudzwa wake regai nditange ndichiti kutanga namhofela ndokutozvipedza asi mhofela chisvo chamarombe rudzi runozvitutumadza haiwa mhofela zvamadzimai munozvinyanya heka ndichazezesa mutunhu unamangorovera asi kunoshumba chikara chezvikara Vaniko kupiko vanozvitutumadza nekukarira varume takatovanzwa nemiri yekupakura vakadzi kana vabika nekuti nyaya uchivati inopenga handina kuona kuti kune hope zavaira zhou edodabwa raiyegwa vari vana mukotsira rakacheka nyika varume kupusa zvokusapfimba vakadzi ndokushata zvokusapfimbika kakusvimira ndiye zvarara deno riri damba daivoropfimbika zvino vati vari kudzimai chaiye imiwee vaira moyo muri vapi ndakuonai njere nokungwara ndizvo asi sekuroorana pavo hazvanzi hanzi gono mutunga chirumo yechirandu mutinyaneka ivi vaera kumba vana mahira eh, kumba mumba kumba panze kumba mumba kumba panze nozvomba zvakaipei handitangi ndichimbo kunetema zvavaira shoko mbavha mikonyora kurara vanozvokuba ndozvimitumbo zvisina basa sezvavaira moto izvi vanovaneera vaneera shiri Aira shiri muri mbere vana chikoro. Ko mbizi ana madhuve. Mbizi neshiri chiregai ndichingobatanidza. Vanhu vakanaka asi sei munetemba zvokupa ehe hanzi vana chasu katibwegere vaya vanoningikirira muchadenga denga uku vambizi vachiti ndoro yave bhanzi ndiani wakambomwa dhiringi nemanhenge mbizi kuvanike hapana kuri kutonhora vairatidza vagezi handitombobati havana mutupo ndinongoti dai tose tichiyera ngaranungu mkwashawo mambo wakafura gweri kabuda ropa vari mazambara negokomere chivavarira vane majaya neuna kunomubarusa mambo soromoni ngara ndomutupo unoyegwa iniwo ndiri kuyera ngara yopamasvingo pazimuto apa saka iyi ikeshtok uyu mutauro wemari haunganhumburise gari ugere kunhumburisa ivhu kuti ndikupe mari hatityi mwari haundokurimba tikazodzitaura musha mwari tisapoterera mumupendero senga pfungwa dzokuti tirime tinadzo parutivi takatizenga ivhu mukadzi wangu wokutanga unoti pachino nechidokwatokwa sendine mwenga padoka usiku hwokutanga nezipadza rezimpini muri mitini kwavira ndokavira mbeu kuivhi musikana akakangavira pakurima tiri maheroes eka rakazara mapotaitos kuna kusviba sikurima kune mari yakasviba iwe unopenga murimi asingazivi mishonga kwekutenga murume mudzimai waanovenga asingazivi magifts kwaanotenga aikaka ndakaruka ndakaruka kerudo kanetembaka kerudo kuivhu musikana akakangarira kusvibira kwaro nokutsvukira kwaro ndo hwaro hwembeswa ndikacherechedza ndanan'anidza ndakati ba ndikati kune kusviba asi kurima kune mari yakasviba Zita Jimambo Gura Matunhu ndiri nyanzvi yemanzwi ane musikanzi vachibaya somunzwa. Ladies and gentlemen, mambo kusati vaenda, mambo vasati vaenda ngatovauchirirei maoko. Ndiri kuda vana wezhira vese vezhewe vanobva masvingo kutangira panyika tichikwidza kuenda kwaRoyi kumsoro kubikita chino unobata simuka mbiye panapa dj chaya one tiri kuda kuti ticelebrate namambo in a special way give me my dj Hey,